Aw le thlirtute, ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun ṭum a video kan thlir ho leh tur hi ramhuai in mi a lo sawisakna hmuna Billy a hunting vawi hnihna kha kan thlir ho leh dawn ang a, hetah hian thil mak tak tak mai a tawng a, amah hi a rawn paih thlu a, a phone te pawh a rawn pai bakah a tarmit te pawh a chhe hial a ni. Tin, chak tak maiin hemi zan hian amah hi a rawn tlan hual a, a tlan ri pawh hi chiang takin a hria thei a. A hmasa berah a rawn tlan hualna video hi kan thlir ho dawn ang a. Sawi zui ngai a awm a nih chuan kan sawi zui zel dawn nia.

tlan rim hriam tlan ri chak to ka tlan rim hriam chhum var ang hian a rawn awm a chak to ka tlan ri ka hmu hman. Min khawih lo. Ka bulah, ka bulah hian a fat chak ve ka hlau lo che. Tin sei, dampa pasal tha hi zamna ka nei lo. A va tlak ve ka hneh dawh e, ka chak e. Ngaw rawh, ka au sual palang ria. ka hne lo ang che tih vel ang zawng chuan ka au duh lo. Ka hlau lo che! Awle tuna chak tak maia rawn tlan ri kha kan lo hria em le? Ehe, a tih zawh chiah atanga second thum, second li vel bawrah khan chak tak maiin a rawn tlan nghal a nih kha kan lo hre hman em le? Vawi khat kan ngaithla leh chin ang.

Kan hau a ni aw, signal tha leh tawh bawk a. Hetah mai hian a ni a, tah hian ni leh bawk a.

Zongi. In bay lo lo ang. Lo kal ro. In vaih ang lo kal rawh. Khitar ang hianin min pawt thla.

In maw la mi? Tunge hetiang mau kar atangin. Aw le tuna kan hmuh ang khan a dinna hmun atangin a pawt thlu a, a khup a pilh bakah a kawng an la deuh tih mai loh chu hliam nal tuk erawh a nei hran lo. A tawngkam lo hman atang hian amah pawh a thin a rim ve hle tih i hriat theih a, Zawngi tih hialin a rawn tawng chhuak a, inbei lo lo ang teiin a tawng chhunzawm nghal bawk a ni. Hmeichhe treat a a rawn treat deuh chhan pawh hi video hmasa lama kan sawi tak ang khan, helai hmuna mi lo sawi satu hi kut tin sei tak leh hmeichhe ruang am ang pu a nih vang a ni. Tin, mau a rawn sawi chet leh thil a rawn khawih chet hi a awm nual a, Signal a that loh avangin duangin a fiah tawk lo va, a tang zeuh zeuh bawk si nen phone atang chuan duangin a fiah tawk lo mai thei e. Video hi thlir chun zawm leh nghal ang. Lo pen pen chu rawn pen reng ngawh rawh aw, a rawn penna hi a rawn pen thawm hi ngawi rengin ngawi chang teh ang.

Lo ti leh teh. Nula senior leh nuthawi zak zum si lo, zak zum der ang velai rawn khawsak leh rawn ri pawp pawp ta che.

Ka hlauh lo zia che em tir nan i rik na piang ka pan dawn a ni ringawt mai.

min pan ngam lo a lo awm mawle aw comment ka lo hmuh fuh chin atang tawk hi ta tang khian thawm a nei min pan ngam lo. Keimah hi ka chhia nih lo pawn, nangmah tal hi chu ka um darh dawn che. Hre rawh. I huang tau mah mah nih, mi ti zam dawn lo. Chhiatna hlir min thlen. Khawvawt karah leh nghal nga min thlen bawk. Min va zam lo ve. Lo chho rawh. Lo chho teh. Ka rawn chhuk thei lo. I va awm hla ve. Min ngam vak lo mi. Chhiatna zawng chauh hi mi thiam a. Ka hrilh ang che. Ka tlawm dawn che. Zan in la la hian ka tlawm dawn che. Lo ngai reng rawh. Ka chak na ni lo pawn ka tlawm thauh ang che. Chhiat na mi thlen hnem e mai. I duh duh khan han che pawt teh. Zan in ah hian ka tlawm dawn che. Ka tlawm leh tlawm lo che, ka tlawm dawn che ka tih ka sawi sual palh. Zanin hian i tlawm dawn ka tawng sual chuan Pathianin min lo ngaidam zel a. Zanin hian i tlawm dawn, i hria em i tlawm dawn Che rawh, che rawh. Ka taksa hi i khawih na ngam lo tih ka hria. I ngam a nih chuan lo ka rawh insual ang. Zanin hian i tlawm dawn. I tlawm chiang dawn khawp mai. A em em tawh lutuk ka phone i tichhia a. Min pawt thla a, ka tarmit. i ti chhe leh bawk a, i tlawm leh thum loh chu naktu zara ka rawn fiah leh nghat ang che, zanin hian i tlawm dawn, i duh tawk khan han pe teh a thei zawh zawng i rawn ti chhe vek rawh, i duh vawt chuan.

Ka sawi chu si em che rawh, panin hi i tawp zak tur a ni tih ka hrilh lawk a che. I che thei dah danin che rawh le. Zanin hi i tawp zan tur a nih hi. I che thiam dan danin han che teh le ka lo ngawi reng ang. Zan in bak hi chet na hun i nei lo tih hi ka hrilh lawk ase. A chhan chu ka chak na ni lo in ka do dawn che.